İsanı haçqa mıqlaylar ve dürbege qoyalar. İncil, Matta yirmi yedi, Mark on beş, Luka yirmi üç, Yuhann on doquz. İsanı alıp ketkenlerde, tarladan keleyatqan Simon adlı kireneyli bir adamnı tutıp, İsanıñ artından köterip barmaq içün haçnı oña yüklediler. Onıñ artından pek çoq adam, onıñ içün köküslerine urıp ağlağan qadınlar da kete ediler. İsa olarğa aylanıp, Ey, Yerusalim qızları, menim oğrumda ağlamañız, lâkin özüñiz ve balalarıñız oğrunda ağlañız, çünki öyle künler kele yata ki, Ne de bahtlıdır iç doğurmağan, qısır ve bala emizdirmegen qadınlar deycekler. İsanen birlikte ölümge eki aydutnı da alıp kete ediler. Qafa yeri manasını añlatqan Golgofa degen yerge keldiler. Anda İsağa içmek içün öt qarıştırılğan şarap berdiler. İsa onı qapıp baqtı, amma içmege istemedi. İsanı ve onen birlikte eki cinayetçini de, birisini oñ tarafında, başqasını sol tarafında haçlarğa mıqlap astılar. İsa, Baba, olarnı bağışla, çünki ne yapqanlarını özleri de bilmeyler, dedi. Askerler İsanı haçqa mıqlağan soñ, onıñ urbasını aldılar, er bir askerge ayırıp, üst urbasını dört parçağa böldiler, tüp urbası ise qaldı, o, boydan-boyğa tikişsiz toqulğan edi. Askerler bir-birine, Bunı yırtmayıq, o içün cerep çekeyik, kimge tüşse, onıñki olsun, dediler. Şunıñnen yazınıñ sözleri. Urbalarımnı özara böldiler, urbam içün cerep çektiler, becerilmek kerek edi. Askerler de böyle yaptılar. Onı qaçqa mıqlap asqanda saba saat doquz edi. Nazaretli İsa, Yeudilerniñ padişası dep yazdırdı Pilat ve yazını haçnıñ töpesine astırdı. İsa haçqa mıqlanğan yer şeerge yaqın olğanı içün bu yazını çoq adam oqudı. Yazı yeudiy, latin ve yunan tillerinde yazılğan edi. Yeudiylerniñ baş ruhaniyleri ise Pilatqa barıp şöyle dediler, Yeudilerniñ padişası dep yazma, lâkin bu adam men yeudilerniñ padişasım dedi, dep yaz. Neni yazğan olsam, şunı yazdım, dedi Pilat. Keçip keteyatqanlar başlarını sallap İsağa küfür sözler ayta ediler. Ey, sen Allanıñ sarayını yıqqan ve üç kün içinde qurğan adam! dediler. Özüñni özüñ qurtarsa, haçtan tüşse! Baş ruhaniyler ve qanun ocaları da olarğa qoşulıp, onı mısqıllay ediler. Olar bir-birine, Başqalarnı qurtara edi, özüni ise qurtarıp olamay! Bu Mesih, İsrailniñ padişası, haçtan tüşsin, o vaqıt biz bunı körip inanırmız! dey ediler. İsanen beraber haçlarğa mıhlanğanlar da onı söge ediler. Haçqa asılıp turğan aydutlardan birisi, o aqqında küfür sözler aytıp, Sen Mesih degilsiñmi? Özüniñ de, bizni de qutar! dedi. Ekincisi ise onı toqtatıp, Sen Alladan qorqmaysıñmı? Sen özüñ de o kibi haçqa mıhlanğansıñ! dedi. Biz yapqan işlerimiz içün üküm etildik ve aqqımıznı alamız. Amma bu adam iç bir yaramazlıq yapmağan. Soñ o, İsa, Öz padişalığıña kirgende meni unutma, dedi. İsa oña cevap berip, Saña doğrusını aytam, sen daa bugün mennen beraber Cennette olacaqsıñ, dedi. İsannıñ haçı yanında onıñ anası, anasınıñ tatası, Klopasnıñ apayı Meryem ve magdalalı Meryem tura ediler. İsa anasını ve yanında özüniñ sevimli şegirti turğanını kördi ve anasına, Ey, qadın, mına bu seniñ oğluñ! dedi. Soñ şegirtine. Mına bu seniñ anañ, dedi. O vaqıttan başlap o şegirt Meryemni öz evine aldı. Bundan soñ İsa endi er şey becerilgenini bilip, yazı soñunace becerilsin dep o, Suvsadım, dedi. O yerde ekşi şarapqa tolu bir savut bar edi. Askerler süngerni ekşi şarapqa batırdılar ve ezov otunıñ demetine iliştirip, İsanıñ ağzına uzattılar. Üyle vaqtında saat üçke qadar bütün dünyanı qaranlıq bastı. Saat üçte ise İsa qattı sesnen, Eloi, Eloi, lema savahtani? dep qıçırdı. Bu sözlerniñ tercimesi, Allam, Allam, sen ne içün meni qaldırıp kettiñ? demektir. O yerde turğanlarnıñ bazıları bunı eşitip, Baqıñız, o İlyasnı çağıra, dediler. İsa qattı sesnen qıçırıp. Babam, ruhumnı seniñ qoluña berem, dedi. Bu sözlernen can berdi. Şu añ Alla sarayındaki perde töpeden aşağıca yırtılıp, ekige bölündi. Yer titredi, qayalar yarıldı, qabirler açıldı ve çoq rametli azizler tirildi. Olar qabirlerinden çıqıp, İsa tirilgen soñ Muqaddes şeerge kirdiler ve çoq adamlarğa köründiler. İsanıñ qarşısında turğan yüzbaşı onıñ can bergenini körip, Aqiqaten bu adam Allanıñ Oğlu eken, dedi. O yerde uzaqtan baqıp turğan qadınlar bar edi, olar arasında Magdalalı Meryem, küçük Yaqupnen Yoseniñ anası Meryem ve Salome bar ediler. İsa Galileyada olğanda olar oña hızmet etip peşinden yüre ediler. O yerde İsanen Yerusalimge kelgen başqa qadınlar da bar edi. O künü Azırlanuv künü, Raatlıq kününiñ arfesi edi. Bedenler Haçlarda raatlıq kününde, hususiy büyük bir bayram kününde qalmasınlar dep, yeudiyler Pilattan haçqa mıqlanğan adamlarnıñ baldırlarını sındırıp, bedenlerini haçlardan alacaqlarını istediler. Askerler barıp, İsanen beraber haçqa mıqlanğan birinci, soñ ekinci adamnıñ baldırlarını sındırdılar. İsanıñ yanına barıp, onıñ endi ölgenini kördiler ve baldırlarını sındırmadılar. Lâkin askerlerden biri İsanıñ bağrını mızraqnen teşti. Şu daqqası onıñ bağrından qan ve suv aqıp çıqtı. Onıñ kemigi sındırılmaycaq degen yazı becerilsin dep, bu şeyler oldı. Yazınıñ başqa bir yerinde şöyle aytılğan. Bedeni teşilgen adamğa tikilip baqacaqlar. Endi aqşam olğan edi. Bu azırlanuv künü, yani raatlıq kününiñ arfesi edi. Şuranıñ itibarlı azası, Alla padişalığını beklegen arimateyalı Yusuf bütün cesürligini toplap Pilatnıñ ögüne bardı ve İsanıñ cesedini soradı. Pilat onıñ böyle tez ölgenine şaştı. Yüzbaşını çağırıp, o çoqtan öldimi? dep soradı. Yüzbaşıdan cevap alğan soñ cesedini Yusufqa berdi. Nikodim de onen beraber ketti. O evelden gece İsağa kelgen edi. O otuz litr mürnen aloe qarışmasını alıp keldi. Olar ekisi İsanıñ bedenini alıp, yeudilerniñ defn adetlerine köre, onı bu qoqulı şeylernen keten bezge sardılar. İsa qaçqa mıqlanğan yerde bir bağça bar edi. O bağçada daa iç bir kimse defn etilmegen yañı qabir bar edi. Yeudilerniñ Raatlıq Kününe azırlanuv künü olğanı içün olar bu yer yaqın dep İsanı şu qabirge qoydılar. Magdalalı Meryem ve Yoseniñ anası Meryem İsanıñ defn etilgen yerini kördiler. İsanen birlikte Galileya'dan kelgen qadınlar Yusufnıñ artından ketip, qabirni ve İsanı defn etilgenini kördiler. Evlerine qaytıp defn içün qoqulı yağlarnen mür azırladılar, amma raatlıq künü olar qanunğa boysunıp bir iş yapmadılar. Ertesi künü raatlıq künü baş ruhaniyler ve feriseler Pilatqa keldiler ve. Efendimiz, o yalancı daa sağ olğanda, üç künden ölüler arasından turarım degenini hatırladıq. Şunıñ içün üçünci künü keçmegence mezarını qorumağa emir et. Yoqsam şegirtleri kelip cesedini qırsızlar da, halqqa o ölülerden tirildi derler, em bu yalan birincisinden de beter olur, dediler. Pilat olarğa. Sizde saqçılar bar, barıp bilgeniñiz kibi qabirni qaravullañız, dedi. Olar barıp qabir taşına muur bastılar ve qabirni qorumağa qaravullarnı qoydılar.